No 7 Takes brénge mer et awer net fäerdeg en normalen Intro ze man, mee ech mengen déi Leit dobaussen déi wëssen dat an déi akzeptéieren dat an ech mengen déi appreciéieren dat och scho bal zum Deel, mengs net? Ech hoffen schonn.
Mir gi mol dovunner aus. Dir héiert et sou.
Jo.
Wat leeft haut? So mär. Haut leeft rëm eng Genre-Episod an zwar huele mer eis de Zeien mer eis de Metalcore op d'Longen.
De gudde Metalcore, jo. Déif ageotemt, jo, de Metalcore. Staark beléift bei Verschiddenen, staark gehaasst bei aneren. Zemools bei Metal-Elitisten, soen ech emol, oder sou Oldschool-Metalheads, déi dee Genre, mat deem Genre absolut guer näischt kënnen ufänken. Jo.
An aner am Jonker luss mer so soen an eisem Alter oder drënner, déi hunn dat ganz gär zum Deel. Ech denken dat huet och deem mat äh, deelweis domat ze dinn, de Metalcore ass och eng wichteg Zort vu Metal-Genre gewiescht, wou och zu Lëtzebuerg seng seng Spuren hannerlooss huet a wou am Fong yeah. eng ganz Jugendsport ass mat där, mat deem Genre vu Musek grouss ginn. Ech menge mir, mir kennen all déi, déi, déi gréisste Bands, déi do dobausse sinn, fir elo e puer ze nennen, wat wéi As I Lay Dying, August Burns Red, Killswitch Engage, Parkway Drive, fir just e puer ze nennen fir de Moment. Mee dat, dat sinn alles awer Saachen, mat déi mir, an och mir zwee, intensiv. gelauschtert hunn ne.
Mhm. Ja sécher sécher auch zum Deel mat grouss gesinn ja. ja, grouss ja, ja. Ära luss mer so Mëtt ufangs den 2000 der am gaange war no. Ja, ja, ja. Dat, wie gesagt, dat ass jo och dann duch huet duch Lëtzebuerg äh, ass duch Lëtzebuerg gezunn an huet och bei verschiddene Bands hei eben seng seng seng Spuren hannerlos an och bëssen sou Ech wëll net soen, datt se Metalcore gemeet hunn, well ech menge vill vun eise lëtzebuergesche Bands, déi déi eng änlech Saach gemeet hunn wéi Metalcore, kléngen haut och net méi esou. Mee et ass awer definitiv eng eng gewëssen Hommage an hirer Musek ass awer do bestoe bliwwen zu där Zäit. Jo, erëmzëerkennen och, jo. Jo, jo, jo. Ja. An ich muss sagen, ich, wenn ich über die Zeit auch zurückdenken, es war eine cool Zeit gewesen, gell? Ja, ja, ja. Also, auch wo so, da war vorhin so die Zeit, wo ich angefangen habe, mehr, mehr hart Sachen zu lauschen. Und da waren so Sachen wie Metalcore, später hin auch den Deathcore ganz gut kommen für mich. Mhm. War ein gutes Einstiegsbrett, sagen wir mal. Ja, ja.
Und es war noch manchmal, wenn ich lo so gucken, was mehr generell für Musik gelauscht habe, war auch das, was effektiv eng Schëpp méi haart war wéi dat wat mer bis dohinner gelauschtert hunn.
Jo, da war och villes villes duerch d'Breakdowns komm, well d'Breakdowns eben villes méi brutal wierke loossen. Jo, jo, alles muss zerstéiert ginn, mat Fäischt a mat fléienden Äerm an esou. Ech mengen dat ass och fir d'éischt kee Wuert wou ech dee Begrëff Moschen

Metalcore ass un sech wéi den Numm et seet näischt aneschters wéi eng Mëschung aus Hardcore Punk a Metal eben. D'Band war inspiréiert natierlech vun den Oldschool Hardcore Bands wéi Agnostic Front, Madball, Sick of It All zum Beispill ne. Dat war sou schonn Achtzeger bis Nongzeger, dann sou Nongzeger bis Ufank Zweedausender war sou déi bësse méi New School vum Hardcore komm. Ja. Äh, mat äh, Refused, Hatebreed, dann Earth Crisis, ganz wichteg. Converge, och ganz wichteg. Ja, ich meine, die sind halt so äh. nach. Ich meine, das mal eng von denen beléiftesten Bands, déi all an awer och nei Sachen. Ah, Converge si mega. Ja, ich, nee, Stil, ich mega, schlang mega, missen ja. dr gewinnen muss so. hat immer Krämpes okay. komscherweis okay. Well ech hat och der Phase déi Zäit wou ech ganz vill Dillinger Escape Plan gelascht hunn, déi op vum och wichteg waren fir d'Entwécklung vun der Zeen. Yeah. Do war ech op de Converge Gu komm an äh, dat ass mol souwuel den Album Jane Doe, dat war domuls, ich mein, yeah. deen ass 2001 rauskomm an deen ass immens wichteg fir wéi sech d'Zeen am grousse Ganzen entwéckelt huet, gell? Mhm. Ech am Ufank net geduecht, well et war fir mech ëmmer méi esou Mathcore, hat ech ëmmer geduecht gehat. An dat ass et och haut, awer et huet och natierlech d'Elementer vum, vum Hardcore an och äh, ja, op déi was Metal Waves kann ee rëmerkennen dran. ne? Ja, ma du sees, okay, Mathcore a Metalcore u sech, wann du kucks, äh, de Genre Metalcore huet jo erëm eben all- ënnert anerem och dann Mathcore als Eng aner Versioun oder eng verfeinerte Versioun vu Metalcore. Jo, déi ginn Hand an Hand mateneen. Déi ginn Hand an Hand, definitiv, gell. Ech weess och net, wéini de Begrëff Mathcore déi éischt Kéier opkomm ass a Metalcore déi éischt Kéier ëmkomm ass, ne? Dat wäert warscheinlech och an deem Zäitraum do sinn, gell. Ech mengen, Mathrock war éischter bekannt. Mathrock, jo. Mathrock, an dat huet sech dann eeben an e bëssen déi haart Spart eragemëscht. Rollo Tomassi zum Beispill och. Jo. Ja. Oder ja. eis, eis, eis wahnsinnig ähm, I Wrestle the Bear once, wo leider nämlich gött, me, wo eis ja. auch allen zwei ein absolut wichtiger Begriff war. Genau, genau. Ja, ja.
Hat gin, gin viel, verdammt viel Core-Bands. An elo aus dem Hardcore rausguckt mir an dem Metalcore-Universum du bleibt, du ginnt da schon ein ganz Jett, gell? Voilà.
Und du nur war ja auch mit den dote Bands, du nur war ja so ab den 2000, da war so ein bisschen den, ähm,

Engage fir d'éischt Kéier héieren hunn. Ech mengen, dat war nach vläit e bëssen ze fréi. Wann ech kucke wat ech bis dohinner gelauschtert hunn, war, ech wëll net soen, et war ze brutal, mee et war mer vläit ze vill Emo. An ech mengen, dat ass awer och e Begrëff, wou wichteg ass an dem, virun allem am Melodic Metalcore, Elo si jo och ganz vill Bands komm, ënnert anerem Killswitch Engage oder Bullet for My Valentine, fir nach anerer ze nennen, déi wierklech esou emotional Texter, wou wierklech schonn, jo. An ech mengen, dat sinn och déi Bands, wou s de kanns d'Fanbase splécken a soen, Ech haasse Metalcore, well, oder Ech hunn Metalcore net gären, well et ass mer ze vill schnulzeg.

Glanzjugend, wann s de esou kanns soen, wéi ech och ugefaangen hunn e bësse Musek ze maachen a wou mer gemengt hu mat eiser famouser Band mir misste lo Metalcore an Deathcore maachen, dass deen typesche Metalcore Sound ass de fënnef siwen aachter Grëff op der Gittar an dat ass wierklech eppes dat widderhëlt sech. Ech hunn ëmmer gemengt dat wär e Mythos, mee dat ass kee Mythos, dat ass dat ass de klassesche Metalcore Sound an. Dat war schon ustrengend wann du just dat gespielt hues. Jo klenge Solo an dat war de Breakdown dat ze nullen an eenten. Genau genau genau genau an Drop C Tuning an dann ass alles an der Rei.
Dat ass vu jo de klassische Sound all kennen aus der Zeit, a wie noch haut deelweis dach äh, benutzt gëtt. Ja. Grossen.
So du, so du, so du. Nee, nee, ich, ich, ich so näischt. So du näischt, okay. So, so du näischt. näischt.
Ich hatte der Mitte darüber nur gedacht, an äh, die Zeit war ja auch, äh, ich meine, du war Facebook da kein so großer Begriff gewesen, aber eine andere Plattform war Frag, ziemlich ja. bekannt gewesen. Da war MySpace. Ja. Und äh, MySpace war ja die Zeit, die Plattform für all déi jonk Metalcore, Deathcore Bands gewiescht gell, dat huet jo sou geboomt. Ech meng mir zwee hatten dommels iwwer déi Plattform sou vill nei Bands kennegeléiert. Jo ech meng mir och selwer haten jo eis eege MySpace Säit, ween hat dat net gell? Jo ech mengen dat wann ech elo driwwer nogänken absolute Cringe gell, absolute Cringe mee et huet misse sinn gell, mee et ass wouer do ware vill Bands wou s de Ech mengen hire Suchmechanismus op MySpace war och praktesch ausgeluet fir Underground Bands an eben an deem Fall och Metalcore Bands, gell? Ech mengen ech hunn do duerch Neaera kennegeléiert, dat war duerch MySpace effektiv, wou ech elo e bëssen zeréck denken, gell? Jo, déi sinn nach wichteg ze erwähnen. Jo, absolut, an der däitscher Zeen souwisou. Wichteg däitsch Bands, ja. Heaven Shall Burn an Caliban. Genau. Jo an an an an déi Sakgasse meng dat ech mengen dat ass mat eng vun deenen Par eenzegen aus der rapport. 10 Kaligen Kaligen. wéi ech se anscheinend sou sou schéin nennen. Boah ech weess net méi, ka sinn ähm dat dat dat huet mech ëmmer zum Beispill gereizt an dat war och meng ech eng Band wou mir wichteg war well se eben och op Däitsch gesongen huet an well et esou rau geklongen huet. Meng War ech si eppes lo anescht, dat ass definitiv. war eppes anescht ass an ech ech war zum Beispill déi Zäit, An haut och net. Ech verstinn d'Leit, déi déi hinnen no, net no amen, mee no no feieren. Ech verstinn Leit, déi Rammstein gären hunn. Ech respektéieren dat, wat Rammstein mécht. Mee ech konnt mech ni mat mat hirer Aart a Weis, wéi se däitsch Texter eriwwerbrutt hunn, sinn ech ni waarm ginn. Do war zum Beispill Callejon war war war mäin war mäin Schlachtschëff, mat deem ech konnt, Emo Texter, en plus op enger Sprooch wou ech zu deem Zäitpunkt awer méi reegelméisseg geschwat hunn wéi wann ech elo haut kucken. Ech mengen deemools hate mer haut net déi déi englesch Kenntnisser, schonn awer mir hunn et net reegelméisseg geschwat gell. Ja, an et ja, war et ja. war vill méi et war vill méi einfach fir mech an déi si mer och nach haut nach ëmmer mega wichteg, och wann se e bëssen hire Genre geännert hunn, mee ech mengen dee mécht dat net gell. Voilà, ech mengen zemools en dote Genre vill. Bands hiren hire Stil geännert gehat. Mm, mm, mm. An och hir Aflëss generell sou. Ja, ja, ja. Äh, Metalcore ass, ass ja, gëtt a villen a ville Wierder an a villen äh, Mënner vun äh, äh, vun Solomol Jazzgitarristen oder äh, Jazz oder Musiksproffen als eng äh, eng Weiderféierung wann den Jazz metallesch gewiescht wär. Da wär et Metalcore ginn. Bon, kann een driwwer streiden, mee ech verstinn awer den Aspekt, wann s de sees, dass de verschidden, virun allem Killswitch Engage an engem Sënn, vill esou Jazz-Elementer huet. Ja, ja. An och natierlech aner Bands, mee bei hinne mierks de et wierklech gutt, muss ech soen. Ja, ja.
Et gouf jo och nach esou, wann se e puer esou e bëssi méi Djenty, Metalcore Bands op déi Zäit erauskomm kann ech mech erënneren, esou wéi Born of Osiris a Veil of Maya an och ja, Periphery, déi och haut nach déck dobäi sinn. Ja. Ja. Norma Jean zum Beispill ass och dës. Norma Jean, ja, déi ginn och, déi ginn jo schon éiweg, gell? Ja, ja, ja. Déi kléngen haut och ganz anescht ass wéi domols, gell? Ja. Domols waren déi och richteg so Converge-Style, Botch-Style, sou bëssen, ja. An och, an och eng Band, wou mir allen zwee net esou gär hunn a wou s de awer leider muss respektéieren, sou wéi mer an eiser Top 100 schonn duerchgeknat hunn, Avenged Sevenfold. Ah, jo, jo, jo. Ne? Ech Jo, mengen, dach, déi si wichteg. ja, ja, ja, ja. Déi si wichteg an déi sinn och bei ganz ville Leit ganz vill beléift. Äh, och wann mir näischt domadder kënnen ufänken, Äh, wéi effektiv, ja. Déi éischt Albume waren och net sou schlecht vun hinnen. Äh, natierlech noch bësse méi kommerziell ginn, dono esou. Ja, ja, ja. Bëssen, ja, bësse Sellout, kannst du soen, esou. Ja, boah. Wéi du gesot hues, dass das. Äh, dat ass halt esou, gell. Dat, dat, dat, ja, dat, ja. dat kënnt, ech mengen, dat kënnt mat dem Genre mat an dat huet och, dat huet och deelweis de ganze Genre geprägt eben. well do halt d'Metal Fans, soe mol déi wou virdrun do waren, déi dee ganzen, no deem ganze Grunge Clash tëschent Metal a Grunge ass et am Fong just weider gaangen, datt Metal war jo nach ëmmer do, ass nach ëmmer do, an datt dann ebe gesot ginn ass, ah Metalcore ass just, ass alt erëm eppes aneschters, wéi s du sees, d'Puristen, d'Thrashers an. Black Metaler déi waren a oh, nee wat ass dat do dann gell
an ja ech meng mir natürlich och als Phase wo man soen a oh, nee Schul gu ke Bock op Metalcore me ech menge lo ech menge mir kucke raus fir der gëtt besser die echt Sonnestrahle kommen um Wanderëm Temperatur gin nach gut dann sinn ich awer schon rem deck Motiv fir selbst lachte muss der so ne Ech och ja Summer Summer Summer so verbannen ech ëmmer ech mat mat Metalcore och mat mm. Deathcore so. Ja, ja, ja.
Immer so, also Für dich emotional starten an dann gehen wir bei den Defco an dann muss um alles gemetzelt gehen. Dann. Ja, das, das gehört dazu. Das gehört bei dem Genre definitiv Mit, dazu. Und die, Szene, die ganze Szene war damals aber auch hat so krass geboomt und war auch immens kommerziell gehen. Kann ja, ja. bald so und kann ähnlich vergleichen mit, äh, mit der New Metal Szene an den Angstschau bis Anfang 2000 ja. war dat do och so
gehabt ne War jo bëssen de Step Up vum New Metal. Du hues scho bei ville, du hues jo scho bei ville New Metal Bands gesinn, POD zum Beispill kann ech mech erënnern, do ware vill Lidder déi ware schonn eng e Schratt méi haart, oder oder Linkin Park zum Deel waren jo och schonn méi haart. fir den ja, äh, New ja. Metal déi Zäit. Déi een schon nach ëmmer selweg ass dem New Metal sinn ass Coin, Di man engmol dat selweg. Ja ja wat ech och respektéieren op senger derweis. Absolut an den sinn so, mech hun soviel Momente muss ech so, wo ech mat erlieft hunn äh, op Konzern du dou zecher och. Ähm, wou mer Konzere kucke waren, hei och zu Lëtzebuerg. An ech ka mech do ëmmer just un eppes erënneren, dat verbannen ech dann zum Deel och mam Metalcore, ass et d'Bud war ëmmer rammelvoll. Haut muss ech soen, hues de, gesäis de eng gewëssen Differenz. An dat huet och vläicht deelweis mam Alter ze dinn, ech mengen mir ginn och net méi jonk, mee mir si méi wieleresch ginn, fannen ech, an dem Metalcore wou mer lauschteren an och an deem Metalcore wou mer géinge kucke goen. Zum Beispill. Natierlech, de Metalcore wéi en haut elo nach besteet, dee gëtt et jo am Fong och net méi wierklech. Ne, net wierklech. Et ginn nach e puer Bands, déi sinn och back to the roots gaangen, esou Vixen an de Converge, back to the roots. Awer esou den, jo, dee melodeschen Déngens do fënns de net méi esou wierklech. Ne, an ech muss och soen, aus där Zäit, Do waren wahnsinneg vill Concerte gewiescht, och hei am Land, gell? Jo. Yeah. Zemools Kufa, ech mengen do war eng Zäitchen, war do all zweeten, drëtte Weekend am Summer war do iergendwéi en Metalcore-Concert gewiescht, gell, mat, mat ville Bands, gell, net yeah, mat yeah. enger, mat wierklech ville Bands. Ja.
Ja, wéi s de grad gesot hues, ech mengen, wéi gesot, mir hate jo och dann eis Bands, a wéi mir bis do eragerutscht sinn an dee ganze Metalcore an hunn dat appreciéiert, mir hunn eis natierlech och deementspriechend, ech mengen, dat hat hat och e gewëssene Kleedungsstil jo matbruet, dat war erëm dat e bësse méi mat de schife Kapen an e bësse méi baggy, Baggy Pants oder sou mengen ech mech mol ze erënneren. Oh skinny skinny Jeans éischter. Oder skinny Jeans jo jo jo. Skinny Jeans dann sou jo bëssen déi Emo Frisuren déi sou bëssen an d'Aan era ginn an dann déi ultra grell neon faarweg T-Shirten mat sou krassen Monsteren drop an sou. Stëmmt dat hu mir all och alles ugedoen. Ech hat och sou jo ech hat och sou e puer sou Saachen. Jo de Black Dahlia Murder hat och bah dat war zwar lo och alt erëm e bëssen en anere Genre mee ech mengen dat huet awer och indirekt säin Afloss gehat.
Da war jo och déi Mark Impericon, déi hat jo lauter esou T-Shirte verkaf gehat an deem Stil. Dat war och wichteg gewiescht fir déi Zäit. Jo, ech denken, et ass definitiv wichteg, och Impericon ze erwänen, well dat war déi eenzeg Plaz, mengen ech, wou s de zu deem Zäitpunkt, an natierlech DMP, mee DMP war méi, Dat war och alt erëm esou Step Up, DMP, do rutschs de eran, dat léiers de kennen an dann da gees de geziilt weider. An dono ass Imperial komm, Impericant komm, wou s de méi spezifesch Saache fonnt hues. Mä elo wou s de dat sees mat den skinny skinny Jeans an den grellen Faarwen, da muss ech direkt un eng Band denken an ech mengen ech mengen déi beschreift dat vläit esouguer am beschten, dat ass dat famoust Lidd vun, ah wéi heescht d'Lidd elo, Bring Me The Horizon mam mam Alien. Äh, mam Predator dran. Predator, ja, ja. Ja, ja, ja.
Dat, dat, dat war mengen ech een vun och ee vun den éischte Momenter, wou ech ma wéch bewosst gisinn so okay war dat do ass. Do stécht méi do hannert. Do ass eng ganz Zeen do hannert, weil du huest Di och schon hei gesinn, wéi s du gesot hues. Ja. Mat äh, Di war jo op och scho fréi dobäi net meng Idee war. Ja, ja, ja.
Boah, dat war wat. Wéini war dat? Ja, nach 2006, 7 kann dat sinn? 2008? Ja, den alleréischten Album war 2006 rauskomm. Dat war ja. och den alleréischten Deathcore-Album wiecht, den ech gelauschtert hunn. Déi alleréischt Kéier, wou ech vun der Musiksstilrichtung muskuléiert hunn. Hm. An duerno waren si och méi. Ja, sinn am Fong praktisch op alle Album bëssen anescht geklongen. Ne? Ja, hunn jo ni genéiert. Dat muss ech hinne loossen. Ech hunn deemools ja, nie ja. verstan, fir wat dat äh, so hart waren an deemol net méi. Ech hunn awer och trotzdem Respekt fir déi Band, muss ech awer wierklech soen.
Dat ass scho wouer. Och wann ech elo vill vun den neie Saachen net méi wierklech esou gären hunn, awer et huet awer och eppes. Ech mengen, et sinn elo vill esou de Linkin Park mat Core-Elementer, Stil necken nei erfonnt gehat, deen ech och ganz cool fannen. An heiansdo sinn awer och nei Saachen dobäi. Ja.
Ja, ech muss, ech muss lo éierlech gestoen, wat, wat, nee, ech mengen et war wierklech Callejón Architects hunn ech deemools kennegeléiert, wou se nach richtege Metalcore geméit hunn. Ja, Déi ja, war ech och ja, ja. eem zweemol kucken, déi war jo och zu engem Zäitche wierklech reegelméisseg hei, kann ech scho bal soen.
Ja, do hat nach bal keen, a Hat se war nach bei weitem net so bekannt wie haut. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Oh, Also, frage Stil lo, war wann du wirklich lo nach kucks, vill, wat vill se, méi hart. wat se lo man. An dat ass jo och, meng ech, rëm alt rëm dat Flott un där Saach. An generell, de Begrëff Metalcore ass fort, mee den, den, Dat wat elo déi nei Form vu Metalcore ass, gëtt carrément just nach Modern Metal genannt, hunn ech d'Gefill. Ja. Ja. Ja. Ja. Do fale jo dann och Bands wéi Spiritbox, mengen ech, ass och e gust Beispill dofir, gell? Definitiv, ja. Fir wéi s de et éischtens mol richteg mëss an zweetens esou dass de d'Wuerzelen vun engem Genre definitiv kanns weiderentwéckelen an dann och Fruucht droen. Wow, dat huet elo déck poetesch geklong. Wow. Sinn, sinn, sinn déck gutt haut.
Ass gutt, mir si gutt drop.
Absolut, ëmmer. Ech mengen wou dee Moment, ech weess net méi a fréier Joer dat war, wou Architects dat Lidd Doomsday rausbruecht haten, ech mengen dat huet deem ganze Genre en Eck esou cool ginn, well duerno waren déck vill Bands deen dee Riff aus deem Lidd probéiert hunn elo ze kopéieren. Moment, Doomsday dat war, oh dat muss 2010.
Holy Hell? Nee, holy hell, das Nee, oh Mann. Dat ass vill méi rezent, gell? Ah, nee, stëmmt. 2018 gewiescht.
Ah, jo, nee, dat ass den Album virun, virun dem Astronautenalbum, wou den Astronaut um Cover ass. Ähm, ja, ech mengt, dat ass holy hell. Dach, dat ass holy hell. Dat ass holy hell, scho grad gekuckt. Dat ass och den éischten Album, wou den Josh Middleton schonn den Album zum Deel geschriwwen huet. Ja. Äh, hire Gitarrist war jo do schonn äh, net méi ganz gutt. Ja, an ja, ech mengen ja, war ja, zu dem Zeitpunkt vielleicht och schon schon gestuerwen si man net secher schwlo kein domme och net genau sech nee, dat muss du in den Dré gewircht sinn ja wat man nach äh, ja Mälo nach fir run dass Mä noch die ganz äh, style äh, fashion ah, style ja, erwähnt style gehabt, ja. an äh, ich meng dat war och genau dat wat vielen

Jo dach, dat kann awer och zu där Zäit gewiescht sinn. Dee ganzen, ech menge mir hate jo selwer och Piercingen déi Zäit, mee net wéi dat wat mat där Zeen do matkomm ass, déi déi mega Telleren iwwerall, weess de, an den Oueren, hunn ech am Gefill dass dat och zum Deel do mat méi grouss ginn ass. Jo, jo, jo, an och voll tätowéiert Äerm an iwwerhaapt de ganze Kierper einfach voll tätowéiert gehat. Ja, dat ass och zu der Zäit, wou mär ugefaangen hunn.
Ja, ongeféier, ja. ja. Dat ass krass, gell?
Ah. Mir sinn och Core-Kids irgendwou. E bësse schonn, e bësse schonn. Ja. Ech, ech menge mal, oh, ech soen awer, mein Herz schléit fir, fir Death Metal a fir Black Metal, awer ech gesinn mech awer och e bëssen also esou Core-Kid, gell? Ja. Wéi ech da mat der Grouss geng komm sinn. Ja, e wichtege Youtuber zum Beispill, mir hat jo och nach rezent iwwer Youtubers geschwat. Ähm, ja. Den Nick Nocturne, dat ass, dat ass de Core Kid par excellence gell. Ja dat ass den, äh, den Channel to go fir ja, de Jean. Absolut absolut.
Ich mein, er hat och schon alles vu Gréissten äh, agelueden aus dem Core Genre. Ja. Ja. Dé gët och net mit gell, net heinsst se Compilations dann vun neie äh, Metalcore oder oder Hardcore, well rëmmer äh, aus dem Spektrum an Jo et kléngt gutt, mee ech muss awer da soen esou, ah, si vläit ze, awer, Ja. ech wëll net soen ze, ze al ass dat falscht Wuert, mee ech, ech, ech brauch méi Präzisioun. Ja, keng Ahnung, ech, ech probéieren och heiansdo so och so nei, Neies ze sichen am, am, am deem Genre, mee dann, Film an net wirklich gefallen sind so Sachen so oh, okay das ist interessant das selbst neues manchmal mm. so den den äh, Elektro äh, metalcore ja yeah. mittlerweile ganz play von Bands wie the Browning zum Beispiel yeah. da das total weird dann aufgefragt an deswegen fand ich interessant mir gebe da wohnen wirklich du kleinen Dauer laus daran so ja ich verstehe jetzt zum Engs Electric Callboy oder wie so viel gehecht äh, auch ganz Callboy. wichtig ja ja das ist ja das war nämlich E ganz politesch korrekten Term yeah, den ech dofir yeah. sech ëmgenannt gehat. Déi sinn och witzeg war déi funny déi Band ge. Ja ja Ech mengen ech mengen Ech meng dat war auchläit deem de Problem. Et vill Bands hu sech vill ze eescht geholl an der an der an dem Stil dat huest och ja, ähm, bei viele Bands gesinn, wo ech muss so so wo ech och deem muss gelächt wo mir se go gefollowt sinn, wo man so live kucke well fällt man grad de Summer Blast an dat war je och e Metal Core Festival aus mat den Grossen ja. Ähm, e wien se geheescht Deadlock aus Däichland. Dat war so bëssen déi mir hullen eis bëssen zu seieux fannnen ech. Och wann de Musik gut war méi de de ganzen och sinn absolut net dogéint, es sinn absolut dofir ech versti net. Ech hun och gefillt ass mat deem ganze Metalcore ass de ganzen Vegan a Vegetarier Hype nach méi geboomt, obwuel dat jo u sech, soen ech mol, keng Plaz, net onbedéngt eng Plaz an der Musek huet, mä et ass jo eng privat Saach, wann s de verstees, wat ech mengen. Jo, jo, ech versti scho, wat s de mengs. Mee ech hunn dat virdrun ni esou matkritt wéi. zu deem Zäitpunkt. Ja, mir schuelen awer elo och kengem béis, wann en wëll Veganismus wëll promoten. Nee, nee, nee, nee, nee, um Gottes Wëllen, dat wëll ech net domat soen. Mee ech fannen, dass dat schonn, dass, dass, dass dat Ganzt vläit och dann deng Liewensastellung, éischstens emol vis-à-vis vun der Musek an zweetens, well s de mega emotional Texter mëss an, an Mhm, ja, äh, ja, wëlls ja. beweegen, hues de vläit méi Motivatioun, dech an eppes ze steigeren an eng Liewensännerung duerchzegoen, wéi zum Beispill dann Veganismus oder Vegetarier ze ginn, fannt ech absolut top. Mee ech hunn d'Gefill, datt et zu deem Zäitpunkt hues de et gutt gesinn. Jo, jo, jo, dat definitiv. Ech mengen, et ass normal. Ech mengen, wou mer um Summerblast waren, do waren d'Bandmembere vun Deadlock, déi hunn op engem Stand veganen Iesse zerwéiert gehat. War dat do?
Ja. Ah, dach, dat ja, ka sinn, ja, dass ja. dat do effektiv do war. Ja. Ech meng, hautzudags ass et jo sou, äh, hautzudags, an ech fan dat gutt, ass et normal. Zu deem Zäitpunkt war et nach net, soen ech mol, normal, dass de vegan net so integréiert, net so integréiert war. Nee. An äh, ech fan, dat huet awer definitiv, definitiv och seng Plaz. Boah, Plaz an der Musek, ech kennen elo keen wou Vegan Metal gëtt et vläit och iergendwou. Alles méiglech gell, ech kritiséiere wierklech do keen gell, mee dat ass scho witzeg wéi s de an der Musek kanns aner Saachen erëmfannen déi s de, déi dann eng ganz Generatioun oder zum Deel eng ganz Spart vu Leit vläit, Interesséiert huet oder dann an deem Fall och vläit hir ganz Approche geännert hunn. Sou, fannt ech interessant. Ja, ja.
Et war och alles vill méi liberal gediecht géigeniwwer dem éischter méi konservativen Oldschool Metal, lass et mol soen. Ja, ja, alles méi ja. liberal, alles vill méi sou, ja och ähm, Homosexualitéit zum Beispiel war ohne okay so yep. ein Tralala rem gemacht gin. Dat war och einfach méi natierlech integréiert ginn sou. Ja.
Mee dat han, dat hale mer eis jo fir eis, fir eis kommend Episod iergendwann an dësem Joer. Eppes, genau, genau, ja.
genau. Ja. Ech mengen, mir hu schonn vill iwwer Metalcore gezielt. Mengen, ech mengen, déi meescht, wou souwisou herno lauschteren, déi hunn definitiv schonn Metalcore gelauschtert, sinn och wahrscheinlech ja. grousse Metalcore-Fan, esou wéi mir zum Deel. An ähm, Do kanns de elo net méi ganz vill ronderëm de Bräi ziele géing ech soen. Nö, ech denken dat geet schonn, dat ass schonn net schlecht gewiescht, eng Episod euh, Jo. de Genre eng Chance. Oder wann der sot, dat ass guer näischt fir iech, dann ja, da weess ech och net, keng Ahnung.
Ech mengen chacun son goût. Dat eenzegt wat, äh, wat ech an eng Kéier Shoutout maachen, well elo denken ech drun, ech wollt dat lech Kéier scho maachen, mir hunn Ja. mir hunn eng Lëscht, äh, mir hunn an der Zäit jo ganz vill Spotify-Lëschte Ah. gemeet. Deelweis ja. zevill och fir eis fir dass meise rëmfon hunn ähm, ni hunn eng best of Kaméidi op Spotify do ass alles drop vun alles secher och Metalcore an ähm, Di ass ëmmer a jour me ma do sovill drop wie man kënnen do si grouss Klassiker dobäi do sinn nei Saachen dobäi also vun fréier bis haut fir jireen appss dobäi déi probéiere mar regel mech a jour ze setzen. An ech denken, dass do definitiv och, ech menge souguer méi wéi sécher, dass ech do scho Metalcore-Saachen dragesat hunn an jo. S, Muss do emol eng Kéier Saachen drop setzen, ech hu scho laang näischt méi drop gesat. Jo, ech hat lo haut e bëssen Zäit, dofir hunn ech mer geduet, esou, oh, vergiesst dat net den Owend ze soen. An voilà, lo wësst der et.
Maja man dann och de Link an an Description Absolut kënne der dat kucken.
Absolut Maja dann ging es un der Waart dat scho bal erëm fir ons zwee Jo. Schéiner hei an dësem Absolut. Wahnsinn. An dann mäi Frënd Ja bis geschwënn Ech hei soen erëm. Merci fir d'Nolauschteren an Ja. äh, schéine Bujour do dobaussen an mir héieren eis nächst rëm. Yes.